Hello my lovely people, welcome to your favorite YouTube channel. Kusangana kwatiri kuita zvakare pano paGibbs Diary TV. Pano patinouya nemaupdate akasiyana siyana anoitika munyika yedu yeZimbabwe nemumastreets esocial media. Nhasi ndine maupdate anokwana kuitawo matatu andava nayo muzuva ranhasi, asi update yokutanga yeupdate yemashoko anorwadza mashoko anosuwisa nekuti haa kufa kwemunhu hakujairike saka ndoda kuti munzwe audio yo stallion cruz stallion cruz uchibuda mubulawayo uchienda kuhange after after togate apo after togate just after togate uchienda kuhange uchibuda mubulawayo uchienda kuhange stallion cruz rapinda nekempstone haa pakaipa pakaipa pakaipa icho chakachenuruka chiri kusadi kuraiti icho ikemstone ihose yekemstone haa ende mukemstone umo handifunge pane abuda handifunge pane abuda ndazokasika kutiza apo because haa zvona ndakuona ipapo handizvikwanisi zvona ndakuona ipapo handizvikwanisi amheno ndanga achiita sei driver staneka ndanga achioverteka here amheno haa pakaipa haa mafambiro asitakomana stalion akadhakwa akadhakwa zvaizvi izvi hazvina i think zvaane 30 minutes zvaitika zvinhu izvozvo izvi i think zvaane 30 minutes zvaitika izvo zvino asi 11 june 11 june izvozvi 7 o'clock ndabvapo inini but i think zvaane 30 to 45 minutes zvaitika izvo
mangozvinzura mega mhuri yezimbabwe pano tisu tine nyaya dzinopisa hatitaure nyaya dzokunyepa tinongoti rest in peace kune vakatisiya totiwo kune vari muzvipatara aiwa dai mwari vakunzirai tsitsi makurumidza kurecover mushandirewo mhuri dzenyu the next update mushure mekunge sewekino chivhayo vapa chief jay land cruiser nefortuna yemukadzi wavo kuti atakure vana achinda navo kuchikoro pane murume akaisa audio saka ndiri kuda kuti mumbonzwa audio yemurume uyoyo mombokomendawo kuti zviri sei eh, kwekupedzisira kwacho eh, muchandoverengawo comment section kukomendawo kwayaiita eh. saka ngatinzwei audio yacho iri kutevera haa ndovaonongona kuti kana munhu kuti uite mari muupenyu unofanira kutamba nevanhu vane mari ndovaononga kuti itotamba nemupurwa zvaive vanhu isina zvaingazi otishuashuwa munhu watizvara kura wakabereka onzi bhekibheki ona mumwe munhu achikutengera six bheki handitazikoti mumwe achikutengera hene mumwe achikudai mumwe achikudai chivijei apo land cruiser 250000 nefortuna yemukadzi wake mukadzi atakure vana achiendesa kuchikoro iwo land cruiser iyo chinjana neimwe mota iyo uchienda kumadhiri moda kutaura zvekuti shamwari shamwari ndo shamwari dzine profiti haa rega uyu scott akataura kuti ukaona mhomwo foni mako musina nhamba dzabhiriyoni akaona kwauri kuenda unenge usina kwauri kuenda zvichokwadi a ah! ave arema muchinda arema arema arema zvakataura zvezve ichokwadi zviya timuchanyarara ende vanhu vanyarara hapana kana akumbotaura izvi kwakungoverenga nokunyarara kwakungoverenga nokunyarara kungoverenga nokunyarara ah zvapreza zvine zvikaboti yazara mota zvake zvapreza anenge akatotengesa kuhasha dzidi dara mauta mota dziri pamba pake dzese dzaakatengerwa dzedzemota mudhara waisirwa mota dzine matouch screen woswere uchipaka zvemamota zita rebasa rese padeni arema muchindo birthday present 250 ma us land cruiser fortune yemukadzi ah, iwe saizvi apindira kuna vada kurambana vabva angotiwo shamati dzokerana nemukadzi iwe owayaiko mukadzi abva apiwa 100 baba sikiri rekupa mukadzi 100 rekuti iwewe ubva waona kuti mukadzi ane mari otanga kuti aruchiwa kari wemukadzi akabva amusenzerwa bread ichizovia saa kutoti kumukadzi mboka uyo mukadzi anenge achityawo kuti ndikaramba pamwe murungu achabva atiri saka mari iyoyo chipa murume akapenga muchindo ah, pamari zvake aiwa achinyararai achinyararai zvachose let's go and sleep back the present 250 us dollar not 25000 250 us dollar inozimipala pagurupala makarara makadhakwa nehenesi ye50 dollars makabhadhara bill re500 dollars noiziva makarara musi kudaira mafoni mbada ichiita zvairi kuita uku yamuka kudhara atoverenga mari achitopa vanhu kuti wo marii marii marii oita munhu wekutamba naye ana nyika anotonga arema Ini vamwe vanhu muchasamusike mukuchiona ndakakubloka ipana because ndochiona kuti ndikutochengeta nhamba dzevanhu vari useless. Ini kana neni ndiblokei. Uyo akapenga uyo.
Update yekupedzisira chisarai muchiona video rakapfupi eh, ari pakucollecta mota yake akwa yakapiwa nasir wekinoivhayo kutenda zvikuru komborerwai mashoko apa mungataura kubva pakati pemoyo
masoko andikada kufakufarukanga toda kutenda nekuona zvakaitika panguva yetsaona vakati aiwa pachipango kwakadziko aa ngatimugadzikei timupei imwe mota aa tapiwa ako toda kutenda vava sei vechino chifa chibaba icho saka kutenda kwamukuru wenyika his excellency eh, baba unanga ko eh mtaiwa mutoona wana kutenda zvikuru mhm. komborerwa kumashoko aitenderera pakati munganguma clarify ya ipapo ndoti eh, sorry zvenyu zvizodzwa mm. eh, zvinowanikwa